Eżis semmija nilqawkom għal programm ieħor taħt il-qoxra preżentat minni Rachel Degwara imtella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Illum magħna għandna żewġ żewġ kelliema, Neil u Jan. Neil huwa avukat u direttur tal-Aditus Foundation, NGO mwaffqa bil-għan tal-monituraġġ u rappurtar u aċċess għad-drittijiet uman f'Malta. Qabel ma waqqaf l-Aditus Foundation, Neil kien il-kordinatur tal-grupp Malti tal-Amnesty International u ħadem bħala avukat indipendenti għad-drittijiet umani. Bejn l-2005 u l-2009 kien il-Kap tal-Uffiċċju Malti tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati, il-UNHCR. Il-mistieden l-ieħor huwa Jean Paul Borg li għamel kważi 20 sena jaħdem fin-numri, imma wara li ddejjaq jgħaqqad figuri li ma jagħmlux wisq sens, iddeċieda li jidħol l-Università u bħalissa qed fl-aħħar sena tal-kors ta' BA fil-Malti, Unuri. Ittraduċa xi xogħlijiet ta' Souad Amiri u għandu l-ġabra ta' novelli tiegħu Mhux Nies. Huwa wkoll il-koordinatur ta' Iniziamed. Neil u Jan nilqgħukom magħna fil-programm, kif intom? Tajjeb, grazzi tal-istedina. Il-pjaċir kollu tagħna. Grazzi, bonġu. Bonġu. Mela, tajjeb ngħidu li insemmu ftit il-kuntest preżenti. Din sena nagħlqu għalaqna sentejn mill-anniversarju mill-mewt ta' Lassana Sise ftit ilu u t-tema tal-migrazzjoni ilha madwar 20 sena tagħmel parti mill-aħbarijiet minn żmien għal żmien Fl-aħħar ġimgħa smajna li ġew salvati tmien mitruħ lejn l-Italja iżda ftit ġranet qabel waslet l-aħbar tal-għarqa ta' madwar 130 ruħ. X'inhi r-reazzjoni tagħkom għal din l-aħbar? Kif tagħmlu sens mill-fatt li snin ilu l-aħbarjiet aħbarijiet bħal dawn kienu joħolqu rimors ta' xi tip iżda din id-darba kemm kemm innutajniha kważi? Mistoqsija tajba ħafna għax naħseb tmiss eżatt il-qlub tan-nies u għalfejn m'għadniex inħossu daqs li konna forsi fir-rigward tal-immigranti. Jien ili naħdem snin twal f'dal-qasam u kull inċident fil-baħar kif ukoll kull inċident fl-art, jiġifieri xort jaffettwawni b'mod indaqs. Imma nara li hemm ħafna ħafna nies li ma jarawx il-ħajja tal-immigrant bħala ħajja umana. Dan naħseb huwa frott ta' snin twal ta' proċess fejn l-immigrant qed jitqies mhux bħala uman mill-liġi, mill-gvern, mill-policy, mill-pajjiż u mhux mill-pajjiż tagħna biss, minn ħafna pajjiżi fl-Ewropa u bil-mod il-mod dik il-perċezzjoni ta' immigrant bħala xi ħaġa li mhijiex umana qisha daħlet fil-konxju pubbliku tagħna u għalhekk ma nħossux dak id-dwejjaq meta nisimgħu b'aħbar daqshekk traġika. Eħe, jiena Rachel, naħseb Aħna bħala, jiena bħala kittieb id-dover tiegħi u naħseb sħabi l-artisti kollha huwa li għandna bżonn iktar arti li nuru din it-traġedja. F'liema sens? Li hemm bżonn nagħtu wiċċ lil min qed imut u lil min qed jgħaddi minn dan l-affarijiet. Il-problema hija li, biex inkompli ma' li qal Neil, sempliċiment dawn huma numri. Li forsi jkun qed jagħmel kittieb, artist, huwa li jagħti wiċċ lil min qed imut, qed ifakkar li dan għandu ħajja, ħalla familja warajh, għandu s-sensibilitajiet tiegħu, għandu s-sentimenti. Hemmhekk biss li nistgħu naslu biex ngħidu li t-traġedja hija magħna. Sfortunatament hija ċertu diskors li kien li ilu jingħad ġab lin-nies bil-kemm ma ngħidlikx li sfortunatament ikun hemm min jgħid li kważi necessary evil dan li hija inkredibbli li qegħdin fis-sena 2021 u dawn l-affarijiet saru affarijiet li lanqas għadhom ikunu fil-headlines tal-gazzetti tant kemm saru Kważi xejn, numri, numri, numri sfortunatament. Ġan, u koll nishtiq nistaqsi fuq din li nila li xid diskors pubbliku dwar l-immigrazzjoni matul is-snin evolva mhux ħażin, ma nafx taqblux, forsi sar anqas ostili u d-diskussjoni hija spiss fuq termini ta' piżijiet ekonomiċi jew differenzi kulturali u integrazzjoni. Lil hinn minn dan, però, ftit nisimgħu mingħand dawk li jġarrbu l-esperjenza nnifisha Neil, jiena għandi l-ktieb f'idi Our Island Too. Nixtieq nistaqsik kif nibgħet il-ħsieb u l-bżonn għal din il-kullana, imma speċjalment dwar it-tieni ktieb għax naħseb huwa ktieb b'saħħtu ħafna. Aha, il-ktieb Our Island Too, bħalma t-titoli jgħid, huwa t-tieni ktieb f'sensiela ta' kotba li aħna qed insejħulhom Our Island, jiġifieri il-gżira tagħna. L-iskop huwa illi nħarsu lejn in-nies u l-esperjenzi li qed jgħixu hawnhekk Malta magħna fil-gżira tagħna, jiġifieri kemm in-nies kif ukoll l-esperjenzi dak il-mumenti u ntuhom vuċi. Għax naħseb ħafna drabi nintilfu fil-ħajjiet tagħna, nintilfu fid-diskors li huwa ikbar minna u ninsew il-ġirien, ninsew in-nies li qed jgħixu magħna, l-kollegi, l-ħbieb li forsi għandhom stejjer validi imma mhux qed nisimgħuhom. U naħseb importanti li nisimgħu ċerta stejjer għax dawk jiffurmaw ukoll parti mill-identità tagħna bħala pajjiż. U lil hinn mill-ħsibijiet u mill-opinjonijiet personali li għandhom in-nies dwar l-immigranti u dwar l-immigrazzjoni, Xorta importanti li nagħrfu illi fostna qed jgħixu nies illi mhumiex Maltin u rridu nagħtuhom il-vuċi għax dawk jiffurmaw parti mill-komunità Maltija. Our Island Too huwa ktieb fejn tlabna lil grupp ta' immigranti, xi kultant niddejjaq nuża l-kelma immigranti wkoll, grupp ta' persuni li mhux Maltin li qed jgħixu Malta biex ikellmuna ftit dwar ħajja tagħhom Malta. L-unika ħaġa li għednilhom huwa li jistgħu jgħidu li jridu. Il-ktieb mhuwiex ktieb ta' tagħna tal-NGO, jiġifieri m'hemmx il-ħsibijiet tagħna, m'hemmx aġenda tagħna, m'hemm xejn, xejn maħsub minn qabel ħlief illi nagħtu spazju ħieles, u pubbliku lil nies li forsi mingħajr dak l-ispazju jkomplu ħajjithom b'mod inviżibbli. Jiġri li n-nies tawna l-istorja tagħhom, tawna l-istejjer tagħhom b'mod miftuħ, apert u onest. Dik l-iktar ħaġa importanti li kompletament aħna l-istejjer tagħhom ma missejnihomx u ma tajnihom l-ebda linja gwida ħlief li jgħidu li jridu. Rachel, jien naħseb li ġara hija hemm ċertu nies, hemm ċertu nies b'saħħithom ħafna, istituzzjonijiet eċċetera eċċetera li jaraw l-immigrazzjoni minn ċertu lenti u għandhom saħħa biżżejjed biex imexxu iktar l-aġenda tagħhom U ovvjament l-aġenda tagħhom issa saret l-aġenda ta' pajjiż. Sempliċi ħafna. Minkejja dan numri kollha pereżempju u l-affarijiet li qegħdin ngħidu dejjem nisimgħu l-istess ħaġa. Qisu daw in-nies li mhumiex Maltin u qed jgħixu hawn u prattikament imma x'forsi ġew hawnhekk mingħajr passaport li huwa privileġġ ta' ħafna minna. prattikament naraw kull ħaġa negattiva tagħhom u l-ħaġa pożittiva li jġibu anke f'termini ta' numri ehm, mhix tidher għax m'għandhomx vuċi prattikament. Allura ovvjament li dejjem qed naraw il-ħaġa minn ottika waħda. Jekk nista' nżid xi nista' nżid xi ħaġa. Naħseb dan huwa dan huwa element li naraw f'kull f'kull settur fejn in-nies m'għandhomx vuċi. Hu pereżempju l-anzjani, hu t-tfal, persuni b'diżabilità. Li jiġri meta persuna ma jkollhiex vuċi fil-komunità, nibdew naħsbu dwar dawk in-nies biss fil-kuntesti illi aħna ħloqna għalihom. Jekk qed naħdmu fuq l-immigrant, pereżempju, aħna naħsbu fl-immigrant bħala persuna fuq id-dgħajsa, jew persuna fid-detention centre, jew persuna li qed jgħix il-marsa, jew persuna li qed forsi jagħmel kors tal-Malti biex jintegra ruħu. Full stop. Għax dawk huma l-kuntesti li aħna ħloqna għalihom, jiġri huma jistgħu jgħixu biss f'moħħna f'dawk il-kuntesti. Ninsew illi dawn huma nies u li għandhom ħajja bħal tagħna mhux biss fil-kuntesti li aħna ippreparajna għalihom. Jiġri għandhom ħajja ta' familja, ħbieb, familjari barra minn Malta, jaħdmu, jistudjaw, jieħdu pjaċir, joħorġu jieħdu ġelat, imorru l-baħar, imorru s-sinema, l-affarijiet kollha ta' ħajja umana, anki huma jesperjenzawhom u dik naħseb ninsewha u hija importanti immens għax dik hija l-umanità tal-persuna. Ekku. Ġan, inti u tikteb mhux nies, kellek x'preokkupazzjonijiet kellek? X'kienu ċ-ċirkustanzi u l-esperjenzi li sawru l-ġabra mhux nies, forsi b'mod partikolari l-istejjer daqshekk Albaniż u Schengen? Aha, jiena naħseb l-ewwel nett ħassejt Issa ngħid mir, ippruvajt nagħti leħel lil min m'għandux. Issa kif ippruvajt nagħti leħel lil min m'għandux? B'xi mod, naħseb dik li dik il-letteratura għandek il-vantaġġ li inti għal ftit ħin, għal ftit żmien, tidħol fiż-żalbun ta' persuna li mhux minnek, mela inti għandek il-vantaġġ li mhux qed tara kollox mill-kuntest ħafna drabi privileġġjat tiegħek. Pereżempju, jiena għalija huwa normali li meta fettilli għall-argument mort f'pajjiż ieħor fl-Ewropa, qbadt dħalt fuq l-internet, laqas għandi bżonn noħroġ mid-dar, ehm, u qbattu xtrajt biljett. Ħadd ieħor m'għandux dak il-privileġġ. Bħalissa qed naraw anke b'xi ħaġa straordinarja li l-inqatatilna u ħażitna ħafna tant kemm aħna mdorrijin, ma anke aħna aħna għandna mentalità. Illum mhux kulħadd jista' l-argument jaqbad u jsifer, Ħafna drabi inti u dik il kif naqbad ngħid il-klikka tiegħek hija daqsant faċli. Hawn ħafna nies li mhijiex daqsant faċli għalihom. Imqar ngħidlek mhux kulħadd imur l-iskola, le mhux kulħadd imur l-iskola għall-argument. Hawn min jgħidlek saħansitra llum kulħadd jidħol l-università. Tiż tqulli ħa tgħidli kulħadd jidħol l-università. Għax inti imdorri f'ċertu ambjent u għall-argument 90 fil-mija ta' sħabek daħlu l-università. Imma fir-realtà għall-argument 10 fil-mija biss daħlu l-università, qed nivvinta numru. Ġan, din ara vera problematika meta eżempju nsemmu l-kunċent ta' meritokrazija għax qatt ma nikkonsidraw il-background soċjoekonomiku ta' tal-meritokrazija fejn qed taħdem? Eżatt, jiena personali bħala persuna li twilidt Malta u twilidt f'familja għandi ħafna privileġġi li bejn minn ċertu punt inħosshom dritt u bejn lanqas naħseb kemm hu ħaddieħor m'għandux dak l-element bażiku li għandi jiena li ovvjament jiena lanqas biss naħseb fuqu. Allura jiena ridt Noħroġ minn dik il-qoxra, ħa ngħid hekk, u npoġġi ruħi f'dan il-persuna li filgħodu flok jaf li għandu xogħol mit-tmienja sal-erbgħa imma jrid imur għax minħabba ċertu minħabba ċertu burokrazija għall-argument jistenna vann iġiblu ħniena u jrikbu u jrid joqgħod jinnegozja l-prezz tiegħu. U nara, nara fejn issa mmur prattikament. Eh, prattikament ukoll rrid nagħti wiċċ lil min hu meqjus numru. Għandek numri, numri, numri, peace, peace, peace. Ma dawn kif qal tajjeb ħafna nil qabel, huma huma nies familja, huma umani. Allura rrid noħroġ dak l-element. Issa tgħid li kien hemm bajis Jista' jkun li kien hemm bias, għaliex le, imma tant hemm bias bil-kontra li rrid niġġieled b'xi mod dan l-element ta' bias. Eħe, għax fl-aħħar mill-aħħar kulħadd ħa jitkellem jew jikteb mill-esperjenzi tiegħu. Ekku. Forsi mistoqsija tnejli intom nixtiequ niddiskutu r-riskji ta' stejjer klixe għaliex all right Tkellimna diġà li jiġu mir-realtà li aħna ħloqna għalihom, iżda eżempju nsemmi l-immigrant integrat. X'riskji taraw fiha din? Kif l-evitar ta' dan il-cliché huwa differenti meta qed tikteb storja fittizja? Allura qed awtomatikament tuża liċenzja poetika għall-kuntrast meta qed tiġbor ġabra bħal Our Island Too. Dak kien punt li domna ħafna sigħat fl-uffiċċju niddiskutuh fil-fatt meta konna qed noħolqu l-Our Island. Mistoqsija kienet, minn banda nixtiequ nevitaw l-aġenda tagħna Min-naħa l-oħra, ħa nagħtu vuċi lir-refuġat imma nafu illi hemm riskju kbir u narawh kullimkien, anki fil-komunità tal-NGOs tagħna ta' fejn naħdem, illi biex refuġat jew immigrant jew anzjan jew tifel eċċetera jkun validu biex jagħti vuċi, irid ikun xi superhero. L-unika refuġjat li aħna lesti naċċettaw fostna bħala kollega, bħala ħabib, bħala boyfriend eċċetera irid ikun it-tabib, dak li ġab l-A plus fil-kors tal-Malti, dak li għamel mitt elf sigħat kors tal-Ingliż, tal-IT, li jmur il-Kunsill Lokali, li jsegwi kull proċedura fit-televiżjoni, li jmur il-festa tar-raħal, li jagħmel affarijiet li jqisuh bħala superhuman. u hemmhekk biss, u forsi hemmhekk biss, u jekk, isir validu għall-esperjenzi tagħna biex nisimgħuh. Aħna meta għamilna l-Our Island għadna illi nixtiequ nevitaw l-idea illi biex persuna, imini, persuna biex tkun aċċettata li tgħix fostna trid tagħmel xi sforz enormi biex tiġi validata bħala persuna, għax mhuwiex ir-rwol tiegħi bħala avukat jew ir-rwol tal-NGO jew ir-rwol tal-Istat jew ir-rwol ta' tal-komunità illi tiddeċiedi min hi persuna u min mhijiex abbażi ta' kemm għaddejt eżamijiet, kemm għamilt sforz biex titgħallem il-Malti eċċetera I mean dawn huma kollha affarijiet li huma tajbin li wieħed li wieħed itejjeb ċerta skills, eċċetera, ma laqqas nistgħu jiġifieri naraw biss dak dawk li huma l-umani u l-esperjenzi oħrajn ninjoraw għax inti m'intix superhuman. Fil-fatt, wieħed fil-Flower Island 2 hemm l-istorja ta' ta' Seku. U Seku hekk jgħid eh, fl-istorja tiegħu, jgħid hu induna illi biex ikollu relazzjoni relattivament tajba mal-ġirien, Induna illi kellu jagħmel sforz sovruman biex ikun super nice. Jiġifieri mhux talli jiknes jiknes it-taraġ tal-blokk tal-flats fejn jgħix, imma jaħsel l-art ta' kull kullimkien, inaddaf il-bankina u kważi t-triq. Meta xi ħadd joħroġ iż-żibel ma jagħmlux iż-żibel kif suppost jirranġah. Jekk jara xi ħadd fit-triq verament jgħid hello, how are you, kif inti, jiġifieri affarijiet li lanqas nistennew minn għandna stess. imma għax huma migranti, biex nqisuhom bħala nies, bħala aċċettabbli, l-istandards huma tant għoljin li mhumiex, mhumiex, mhumiex realistiċi. U aħna bl-Our Island għalhekk għadna l-aġenda kienet zero. Ma kellniex aġenda. M'aħniex qed nippromwovu l-immigrant bħala superhero, m'aħniex qed nippromwovu r-refuġjat li ħarab għax huwa eroj f'pajjiżu, le. Aħna biss qed ngħidulkom li fostna hawn dawn in-nies qed jgħixu fostna. Ejja nkunu qed nsiru nafu min huma. Full stop. Eżatt, u billi aħna nsiru nafu min huma nevitaw li dawn in-nies ikollhom jagħmlu over compensation għall-ideat li aħna għandna tagħhom. Forsi l-mistoqsija tiegħi hija l-kunċett ta' otherness kapaċi jingħeleb permezz tan-narrattiva allura? Jien naħseb li tagħtina n-narrattiva hija li tippreżenta perspettiva differenti, ħa nibdew minn hemm. Jiġifieri meta l-ewwel nett inti qed toffri perspettiva differenti, anke biex immur iktar lura għal dak li għedt qabel, jiena L-ewwel nett, in-narrativa anke wkoll kemm bħala kittieb u anke kemm bħala qarrejja, ttina almenu għal ftit ħin li nidħlu fiż-żarbun ta' ħaddieħor. Issa, x'ħa twassal hemmhekk? Naħseb ħa twassal għal iktar kompassjoni mqara għal ftit ħin. Jiġifieri dik jiena naħseb dik li tista' ttina n-narrativa. Xi ħaġa oħra fuq l-otherness, xi ħaġa li sfortunatament imma qegħdin nieqsa minnha hija li anke idealment il-persuna differenti tippreżenta lilha nnifisha hija s-sess. Issa, Għandna wkoll bżonn anke aħna min-naħa tagħna eżempju ta' aktar traduzzjonijiet. Għaliex? Għax permezz tat-traduzzjoni u permezz li naħdmu ma' xulxin ħa waslu iktar ideat differenti, stejjer u l-istejjer jaffettwawna ħafna aktar milli naħsbu. Ħafna drabi ngħidu biċċa storja, ma fir-realtà anke jekk ara l-ftit ħin int qgħadt taħseb ftit fuqha, għamlet xi tip ta' impatt fuqek żgur. Oh. Nista. Dizgur. Sorry, marriċ naqbess, naqbess fuq il-mistoqsija. Fuq il-kuċet ta' otherness, hemm żewġ perspettivi li forsi n-narrativa tista' tikkontribwixxi lejhom. Minn banda hemm dejjem l-aspett li n-narrativa tista' palmet ngħid tesplora stejjer ta' nies li mingħajr in-narrativa ma nkunux nafuhom. Jiġri nesploraw affarijiet ta' persuni oħrajn Biex iktar nifhmuhom u bħalma qal Jean Paul ikun hemm iktar kompassjoni, iktar empathy wkoll mal-persuna. Fl-istess ħin naħseb punt li dejjem ninsewh illi n-narattiva u l-kunċett ta' otherness, l-otherness mhuwiex bilfors kunċett negattiv. Aħna fil-kuntest tal-integrazzjoni, fil-kuntest li hawn nies barranin qed jgħixu fostna, nenfasizzaw ħafna l-integrazzjoni, jiġifieri dawn li jsiru jitgħallmu l-Malti, isiru bħalna, jitgħallmu l-kultura tagħna, jagħmlu bħalna. Iva, all right, hawn nies li qed jgħixu Malta ovvjament iridu jirrispettaw il-liġijiet Maltin, imma fl-istess ħin, naħseb il-kunċett ta' otherness, Tqajjem ukoll il-punt illi hawn nies differenti u l-affarijiet li jagħmlu huma, li huma differenti mill-affarijiet li jagħmlu ta' aħna, mhux bilfors huma affarijiet ħżiena, u mhux bilfors l-affarijiet li qed nagħmlu aħna huma tajbin. Għax ma nistgħux nippretendu li kull persuna li qed jgħix Malta jagħmel eżatt bħalma nagħmlu aħna għax forsi l-affarijiet li nagħmlu aħna mhumiex tajbin. Ara kemm ngħidu li dawn iridu jitgħallmu minna, jitgħallmu minna, jitgħallmu xiex? Jitgħallmu kif nittrattaw in-nisa, pereżempju, jitgħallmu kif, kif, jien naf kif, kif, kif nittrattaw l-ambjent, pereżempju? Ma naħsibx. Naħseb il-kunċett ta' otherness u n-narrattiva tgħinna, tgħinna nifhmu li hemm realtajiet, dinjiet differenti minn tagħna, ħajjiet differenti minn tagħna, u forsi dak li huwa differenti huma jew jekk mhux aħjar, nistgħu forsi naspiraw li nbiddlu ftit kif ngħixu biex biex dejjem dejjem nitjiebu kemm bħala persuna kif ukoll bħala pajjiż. U din ukoll naħseb biex inkompli ma' Neil mhux kwistjoni ta' x'inhu l-aħjar jew dan imqar ħa nsemmi forsi eżempju banali imma b'xi mod daħal, imqar l-ikel ma jfissirx li għax huma għax xi ħadd isajjar differenti minni ħa nibda nsajjar differenti milli kont insajjar imma nieħu gost kultant niekolha għand persuna li ssajjar b'mod differenti minni, għax hu jħares, dejjem nagħmel l-istess affarijiet kemm ili kemm ili nagħmel minn erbgħin sena ilu. Naħseb hija mod kif aħna nħalltu u nitgħallmu minn xulxin prattikament. Eżatt, u Malta magħrufa ħafna għall-insularità tagħha, jiġifieri kważi kważi. Ġan, xtaqt nistaqsik dwar Semmejt diġà l-importanza tat-traduzzjonijiet. U forsi kellek xi osservazzjonijiet dwar dawn it-temi, intu tittraduċi ż-żewġ xogħlijiet tal-kittieba Palestinjana Swada Miri. Wieħed minn dawn il-kotba Damasku Tea għandu jiġi ppubblikat daqt, hux hekk? Prattikament qed jistenna li jiġi stampat iktar milli ppubblikat, jiġifieri Tafsa, qed nitkellmu f'kwistjoni ta' jiem, onestament. Eh, fil-kwistjoni, per eżempju, ta' Suwa Damiri, eh, speċjalment fl-ewwel wieħed, ehm, eh, Sharon ehm, u l-kunjata, kellna kwistjoni differenti, prattikament kellna persuna li qiegħed fartu u ġi xi ħadd minn barra ehm, u okkupah. Jiġifieri wkoll għandna element ta' diżumanità prattikament, jiġifieri huwa mod kif naraw kif timxi pereżempju ċertu ideoloġija li xi ħadd jgħid għax hawn tiegħi u hawn mhux tiegħek, li hija assolutament argument banali. Għax faċilment tnejn min-nies jekk jirrispettaw lil xulxin jistgħu jgħixu fuq l-istess salt, billi hemm id-differenzi ma tfisser xejn, anzi Alla ħares m'għandniex differenzi bejn xulxin għax jiena x'ħa nsib interessanti fis-sieħba tiegħi? Għax għandha affarijiet xi ftit differenti minni u ħa ġġagħalni noħroġ mill-qoxra tiegħi u nara l-affarijiet b'ottika ftit differenti, hu wara kollox. Lil hinn milli tirrakkonta l-istorja u tiddokumentaha, x'inhu x'aktar hu bżonjuż li jsir biex inwessgħu t-tieqa tal-konverżazzjoni dwar l-immigrazzjoni? Ma rridlix mistoqsija. X'irid isir? Irid isir, iridu jsiru ħafna affarijiet. U naħseb kollha għandhom bżonn, kollha għandhom targets differenti, jiġifieri min jista' jbiddel ċerti affarijiet, hemm ċerti affarijiet f'idejn il-gvern, ċerti affarijiet f'idejn l-immigranti stess, ċerti affarijiet f'idejn il-Maltin stess bħala poplu. Irid isir irid isiru ħafna affarijiet. U naħseb għalhekk in-narrativa u l-arti, d-dinja kollha tal-arti hija utli immens u dil konverzazzjoni li qed nagħmlu llum hija utli. Għax hemm il-bżonn illi naħseb l-immigrazzjoni ma tibqax bħala ma tibqax topic politiku jew topic ta' issue nazzjonali imma forsi inniżluha għal-livell uman. Naħseb dak li hemm bżonn bħala jekk jekk nista' nikkummenta l-affarijiet kollha li hemm bżonn, dak li hemm bżonn isir. Nerġgħu niftakru, nerġgħu mmorru lura, nagħmlu rewind, rewind, rewind xi għoxrin sena, ninsew l-imbarazz kollu li ntqal li sar dal-aħħar għoxrin sena u nerġgħu mmorru lura fejn fejn niftakru li kull persuna hija umana. U għalhekk u dik hija dak huwa l-iktar spunt interessanti li l-arti tista' ttina il-memorja tal-barrani bħala persuna. U naħseb bħala għaqdiet, bħala poplu Malti, anke bħala gvern dak huwa d-dmir li għandna li iva għandna ħsibijiet, għandna preokkupazzjonijiet, nibżgħu minn ċertu affarijiet, imma fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu dwar nies li għandhom kumplessità ta' umanità daqs kemm li daqs kemm għandna aħna individwalment. Jien naħseb id-dur fejn iddur, naħseb trid tmur issaqsi lilek innifsek x'in qed nagħmel. Għax fl-aħħar mill-aħħar anke jekk tinbidel liġi li hija importanti ħafna, Dak kulma huwa huwa l-ewwel pass. Fit-triq hemm liġi oħra mhux miktuba u ħafna drabi hija dik li n-nies tiltaqa' magħha. Nistgħu narawha għall-argument anke għaxar snin ilu, lanqas għaxar snin, naħseb seba' snin ilu, inbidlu ċertu liġijiet ta' persuni b'sesswalità differenti. Imma ma jfissirx li s-soċjetà saret f'salt wieħed miftuħa għal differenzi sesswali. Baqa' ċertu affarijiet, mhux se ngħid li m'għamilniex progress, imma baqa' ħafna li għadhom tabù. Jiġifieri jinbidel kemm jinbidel naħseb il-persuna juża iktar kompassjoni u jipprova jifhem lil ħaddieħor u jkun lest għal ċertu bidliet. L-aħħar mistoqsija għalikom Ġanni għax qed jgħaddi l-ħin. Fuq ix qed taħdmu dan l-aħħar? Naf li għadu ta' set jaħdmu fuq it-tielet u r-raba' volum, forsi tista' tgħidilni iktar Nil u inti Ġann. Aha, fost ħafna proġetti oħrajn biex nkompli fuq il-tema ta' Our Island Iva, aħna l-idea li sensi la Our Island tkompli ta' il-vuċi il-komunitajiet u esperjenzi li għaw Malta. Palissa qed naħdmu fuq Our Island 3 li ħad biddel it-tema mill-immigrazzjoni għal Kunċett iktar ħa jkun daqsxejn problematiku ħa jkun dwar il-protesti li saru Malta lejn l-aħħar tal-2019, il-bidu tas-sena 2020 u ħa nagħtu perspettiva fejn ħa naraw il-perspettiva tan-nies li ħadu sehem fil-protesti u hija l-Our Island Tree ħa tkun ġabra ta' ritratti essenzjalment ta' nies li kienu hemmhekk mal-folol jieħdu ritratti jew fil-folol jew fil-Parlament jew fl-uffiċini, jiġifieri nies li ħadu sehem f'dak il-perjodu fil-protesti. Fil-protesti għax għalina dawk kienu dak kien żmien importanti għal pajjiżna li għandu bżonn jiġi dokumentat again bħala vuċi mill-komunità. Qed nippruvaw naħdmu fuq Our Island Four numru erba' li forsi jista' jagħti vuċi lin-nies li jaħdmu fil-prostituzzjoni, fis-sex work, sex workers. Ħa jkollna proġett fejn ħa Beħsiebna intervistaw grupp ta' sex workers. Skont x'joħroġ minn l-intervisti, naraw nistgħux nippubblikaw jew le verżjoni erbgħa ta' Our Island għax għalihom ukoll Malta hija Our Island. Sewwa, jiena personali għadni kif spiċċajt traduzzjoni flimkien ma' Elena Cardona ta' Damasku Tiegħi, qed nistenna li jiġi stampat minn ħin għal ieħor. Qed naħdem fuq storja qasira li forsi tiċċelebra l-50 anniversarju ta' Club Kotba Maltin. U ovvjament wara pandemija anke qed nistenna u nittama li das-sajf inizjament terġa' torganizza l-Festival Mediterranju tal-Letteratura flimkien mal-pubbliku kif jixraqlu fil-Forti Sant'Iermu fl-aħħar ġimgħa t'Awwissu. Definittivament. Grazzi ħafna Neil Falzon u Gian Paul Borg ta' din il-konverzazzjoni interessanti ħafna u nirringrazzjaw ukoll is-semmija tal-li tawna widen għal programm ieħor taħt il-qoxra. Inaqdu magħna bħalum ġimgħa. Grazzi. Grazzi.